Arma dostlar. İlkinci videomuzu e, yürek horlukması, ýeňilräk gam gussa, stresden nädip gutulmaly diýen mowzuk bilen başlaly. Video başlamakam men ruh taýdan ösüşiň nämedigini gysgaça düşündirip geçeýin. Ruhy taýdan ösüş, bu hiç hili din ýa-da ýörelge bilen baglanyşykly bir zat däldir. Ruhy taýdan ösüş adamyň öz içine gidip, özüni tanap, özi bilen ylalaşyga gelip, özüni gowy duýmaga başlamagydyr diýsek bolar. Sebäpden hem ruhy taýdan ösüşiň içine psihoterapiýa, psihologiýa ýaly mowzuklaram girýändir. Gysgaça şuň ýaly. Häli soňky wideolarda men bu mowzugy gowrak edip açaryn. Indi bugünkü videomyza başlaly. Ýürek howlukmasy ýa-da stres bu adamlaryň, köp adamlaryň günüň dowamynda ýa köp wagtyň dowamynda duýup gezýän zatlarydyr. Muň asyl sebäbem hemmämiziň bilşimiz ýaly meselelerdir. Ýagny durmuşymyzda çykýan meseleler. Ýöne şo meseleler bilen birlikde adamyň kellesiniň pikirler bilen doly bolmagydyr. Ýagny ünüs diýmek, ünüs diýmek energiýa diýmek. Sen nämä ünsiňi berseň, sen şoňa öz içiňdäki güýji berip durýansyň diýmek. Adamyň kellesinde-de günüň dowamynda birtopar pikirler bardyr. Köp zat bilen baglanyşyklyda. Ýagny adamyň kellesini bir kompýuter ýaly göz öňümize getirsek, kompýuterde näçe köp akno, aýna açsaň, şol kompýuter ýuwaş işläp başlaýandyr. Adamyň kellesi hem şoňa meňzeş bir zat. Kellede näçe pikir biziň ünsümizi alyp dursa, bu huşumyzda bolsun ýa-da Podsoznaniýada bolsun tapawudy ýok. Şo biziň güýjümizi alyp durýan zat. Indi şulardan gutulmagyň iň aňsat ýoly şolaryň bu günki gün bilen baglanyşykly bolmaýanlygyny kagyza ýazyp çykarmak. Bularyň içinde geçmişden biziň çözmeli bir meselelerimiz bolup biler ýa-da gelejekde biziň çözmeli meselelerimiz Mundan bir ýyl soň çözmeli meseleler bolup biler. Isleg-arzuwlarymyz bolup biler. Şol günüň dowamynda biziň ünsümizi çekip durýan pikirleriň hemmesini kagyzyň ýüzüne ýazyp çykarmak we kellede bir ýa iki sany pikir goýmak, kelläni boşatmak. Şonda biz özümize gelip, başga hiç zada energiýa gidip duranok, üns gidip duranok. Özümize gelip, biz rahatlyk duýup başlaýandyrys. Köp köp adam meditasiýa edip bu ýagdaýa geljek bolýandyr. Meditasiýanyň hem her hili görnüşi bar. Iň ýönekeý görnüşi hem şu ýaňky meň aýdyşym ýaly kelläni arassalamak. Ýöne o taýda adamlar ýazyp çykarmany, ony kellesinde pikir edip, şu mysal üçin otyrlar. Meditasiýa otyrlar. Pikirler gelip dur. Onsoň şol adamlar şony bir-birden pikir edip, ýana goýup, şeýdip kelläni arassalap, soňunda ýaňky bir aýyň içinde zat spokon ýagda, rahat ýagdaýa gelýändirler. Ýöne on on etseňem bolýar, ýöne başda şo kagyza ýazyp çykarmak hemmesini mysal üçin bu günki bilen, bu günki gün bilen baglanyşykly bir Planlaryňyz bardyr, dogry dälmi? Şolaryň hemmesini ýazyp çykarmak, sebäbi olaryň hemmesini kellede şu wagt tutup durmagyň bir manysy ýok. Ondan soň bir aý soň bilen baglanyşykly planlaryňyz bardyr, hemmesini ýazyp çykarmak. Şu ýazyp çykaransoňam şo şo taýda goýmak, kelläňe almazlyk yzyna. Ine şeýdip biz dury kelle bilen Rahat bir ýagdaýa gelip, durmuş şeýdip ýaşasaň aňsat bolýandyr. Men ýene-de indiki wideolarda başga gyzykly mowzuklary açaryn. Bu günki günlük hoş sag boluň.